Dawtmi nu le pa u le nau hna dam in nan um thiam hna maw? LCBN thawngchimnak in nan kut kan in tlaih hna. Thonghnih kul le ni August ni kul le nithum zanlei thawngchimnak kan nei lai. Kan chim dingmi thongtlang tar hna cu sehmanmi datsi le diesel ninga chung pehzul in aman a kai ti lo. Dohdaltu ah puhmi Imran Khan cu Pakistan biaceihnak zungpi nih chikkhat luatnak a pek. UN palai Norin Hazer cu Bangladesh a phan. ASEAN ti lei ralkap lutlai tonbiaruahnak cu Indonesia ah an tuah timi tlangtar le thawng tlangtar dangdang hna an si lai. A hmasa bik ah seh hmanmi datsi, ninga chung pehzul in a man a kai ti lo timi tlangtar ka chim lai. Minung tampi nih hmanmi 92 octans cu liter pakhat ah thonghnih le zali cet a si i 95 octans cu liter pakhat ah cet thonghnih le zanga man a si. Ninga chung pehzul in a man kai chap loin an zuar thai a si. A dang diesel hna zong liter pakhat ah thonghnih le zakua cet an si hna i ninga chungah a man kai chap loin an zuar ve. Atu seh hmanmi tasi le diesel man hi sac nih uknak a lak hnu in a man fah bik caan an si. Atu an zuar dan man pawl hi cu Yangkung khuap tuak in langhtermi an si. A dang khua le tlangcung ram hna ahcun thongkhat in an i thlau hna tiah theih a si. Sehmanhmi hang pawl a man a kai caah minung khuasaknak zong a hnursuan ngai. Sehmang in rianṭuanmi hna zong an rianṭuan dan a harter ngaingai fawn. Cu pinah sehhang hmang in thilri siammi hna an rian a hnursuan ngaingai ve hna. Khatlei ah a cawk zong ahhin harnak an tong fawn hna tiah theih a si. Dohdaltu aa pummi Imran Khan cu Pakistan biaceihzungpi nih insurance a pek. Dohdaltu tiah puhmi ruangah biaceihzung a phami Pakistan minister hlun Imran Khan cu cozah nih tlaih lo dingin Zarhpini ah khan biaceihzung nih nawl a chuah. A luancia zarh ah khan ramkhel lei biachimnak puai ah amah dirhmun in biaceihnak zunglei bawi le palik pawl cu ṭhiphoihnak bia a chim tiah an chim theih a si. Mah hi sual puhmi kong ah hin amah dirhmun in zaangfah nawlnak ca a chiah hlan chung cu a herhmi pawl tuahnak ding caah a ralaimi nilini tiang zunglei nih insurance an pek kong cu Imran Khan i lawyer Banar Awan nih Islamabad i media sinah a chim. Mah hi zuamcawhtu pawl an daih khawhnak ding ah Prime Minister Shehbaz Sharif cozah nih ramkhel lei hmuitinh in a tuahmi a si tiah Imramkhan i PTI party nih a hmuhnak an chim zong theih a si. A luancia April thla ah khan Pakistan parliament ah zumhtlak a si lomi kong ceihmai dingah a chuahpi hnu ah Imramkhan cozah cu atu cozah a tlai liomi nih an thlak hna. Mah cu hnuah thlak a tongmi Imrang Kham party nih sheriff cozah sinah duhlonak langhter in le i thimnak tuah ṭhan dingin an hal, theih a si. Kum sawm sarih a simi Minister hlun Imrang Khan cu dohkaltu a si timi phungin biaceihnak an tuahpiak a si ahcun thong a kum in thlak a si lai, theih a si. Asinain anmah party PTI party pawl nih minister-hlun an tlaih ahcun Pakistan khualipi Islamabad tiang kan kai lai tiah an chim theih a si. UN palai Noreen Hazer cu Bangladesh a phan. UN palai Noreen Hazer cu Rohingya ralzam pawl he i ton khawhnak dingah nikhatni ah khan Bangladesh a phan theih a si. Myanmar lei he pehtlai in palai Nawlin cu Nilirau khuallam chungah Bangladesh a phanh hi a si. Rohingya ralzaam pawl he i ton khawhnak dingah Kobbaza khua a phanh bantukin Dhaka khua zong a phanh lai kong UN lei chimnak a nawl a ngeitu Steve Van Dujarric nih a chim. Thonghnih ei culh lio i Rakhine ram chung thahdohnak ruangah Rohingya harnak a tongmi nuaih tampi cu Bangladesh lei ah an zaam hna. Tukum cun kum nga a tling cang lai, asinain an umnak khua hna ahcun an kir khawh ṭhan lainak ding hi cu zumh a si ti lo. Norin Hezer cu a luancia mi tlawmpal ah khan Myanmar ram a phan i Min Aung Hlain he zong i ton in biaruahnak an ngeih zong theih a si. ASEAN ti le ralkap lutlai ton biaruahnak cu Indonesia ah an tuah. Indonesia ram Bali tikulh ah tuahmi ASEAN ti le ralkap lutlai ton biaruahnak ah Asean ram karlak raltuk cawnnak he aa pehtlaimi kong telh in a dangdang kong i ceih a si lai tiah Indonesia ti lei lutlai Yudo Makono nih a chim. Voi thleiruknak ASEAN phu nih tuahmi ASEAN ti lei ralkap lutlai tonbiaruahnak ASEAN Navy Chief Meeting cu Indonesia nih inn tek dirhmun si ding ah a cohlan i Bali tikulh ah August ni kul le ni hnih in ni kul le nili tiang nithum chung tuah a si lai. ASEAN ram ti lei raltuk cawnnak kong ceihhmainak ah a kaimi chungtel ram pawl fehternak cu lak a si lai. Malaysia le Indonesia tal in chungtel ram cheukhat nih mah timhtuahnak cu an cohlan cang. Thonghnih kul le thum ah ASEAN ram ti lei raltuk cawnnak tuah ding in timhtuah a si i a hnu ah a dang ram hna zong tel a duh a si cun mah a duhnak cungah hngat in ceihhmai a si lai tiah Indonesia ti lei lutlai nih a chim. Mah tonruahnak ahhin Myanmar ram ti lei ralkap lutlai Bu Cheuci Mu Aung zong a kai ve. ASEAN le Myanmar sac ralkap kang lungtlinnak ngeihmi ASEAN zulhphung phun nga cu sac lei nih a zulh lo caah ASEAN i a biapimi tonbiaruahnak ah sac aiawh in ramkhel lei palai kainak nawl a ngei lo. Asinain raltuk lei tonbiaruahnak ahcun sac palai a kai hmuh a si.
Kalaymyo-Tampu khua kahdohnak ah sac ralkap minung pathum an thi tiah CDF KKG nih a thanh. Kale peng Tampu khua ah sac ralkap le CDF KKG karlak ah kahdohnak voihnih a chuak i sac ralkap minung pathum an thi tiah CDF KKG nih a thanh. Kale peng Yanawci khua sakhan in sac ralkap minung pahlei thum an vah lio ah Tamphu khua pawng ah CDF KKG he August ni kul le nihnih ah kahdohnak a chuak tiah theih a si. August ni kul le nihnih zinglei suimilam pariat le minute pahra tiang kahdohnak a chuak i sac ralkap minung pathum an thih hnu ah Yanawci khua ah an kir ṭhan. Cu hnuah sac ralkap pawl an ra ṭhan i CDF-KKG, CNDF-Vakok, CNDF-NA, PDF-Kale, RKDF le mipi vengtu ralkap phu pawl fonh nih an kah ṭhan hna. Cu kahdohnak ah sac ralkap a thimi an um ṭhan. Kahdohnak chungah mipi hriamtlai phu lei in a thimi le hliamhma a tuarmi an um lo tiah CDF-KKG nih a thanh. Chin ramkulh ah dasi diesel man a kai. Chin ramkulh ah dasi diesel man a kai tuk i herh zat in cawk khawh a si lo caah mipi hna harnak an tong tiah theih a si. Umkalnak caah cycle hman bik cycle hman biknak a simi Chin ramkulh ah atu bantukin dasi man a kai leng a kai lengah cawknak a har tuk caah Khualtlawnnak le mi a phormi motor pawl caah harnak tampi ton a si. Hakha khuami pakhat nih nizan ah ka hawi nih a ka cawkter i Kalam panga ah thongsawm riat a si. Hmundang ahcun thongsawm khua hrawng a phan. Cawh ding cu a um rih ko nain tampi cu a um ti lo. Zuar ding ngei ti lo ruangah a dawr a kharmi zong an um. Hakha ah a das si a dih a si ahcun Cycle le mawṭaw a ngeimi hna caah harnak tampi a um tiah Khonumtung Burmese ah a chim. Chin ramkulh Matupi peng zongah Dassi litre pakhat ah thong nga tiang pek in kan cawk tiah khuami hna nih Khonumtung Burmese ah an chim. Dassi man hi litre pakhat ah thong nga in thong sarih tiang a phan. Dawrkhat le dawrkhat zong am man an i lo lo. Cawk awk a um lo. Phorhnak hman a har tuk. Leader pakhat cawknak man ah a har tuk tiah khuami pakhat nih a chim. Tidim khua zongah tasi man a kai i leader pakhat ah thongthum le za sarih hrawng pek a si i herh zat in cawk khawh a si lo tiah khuami hna nih an chim. Tidim khua cu tasi leader pakhat ah thongthum le za sarih hrawng a si i a man hi a kai chin lengmang. Chim awk a ṭha lo. Cycle kan i put lawngah Cycle ah khat tein an kan rawnpiak. Motor zong cu bantuk ṭhiamṭhiam in a si. Dasi dawr a kharmi cu an um rih lo nain tam a um lai cu ka zum lo, tiah Tidim khuami pakhat nih a chim. Mindat khua zongah sac nih eidin le Dasi diesel phurhnak nawl a phih caah Dasi Kalam panga ah thong sawm ruk in thong sawm sarih tiang pek in cawk a si. Paletwah khua zongah sac nih Paletwah Kyaukdaw tilam a on cang ko nain thilri phurh ding rikhiahpiak a si caah Dasi-Kalam pakhat ah thonghlei-li in cawk a si tiah theih a si. Chin ramkulh khuapi hna ah Dasi a dih rih lo nain a man a kai tuk lengah cheukhat hmunhma ahcun cawk awk hmanh hi a har dirhmun ah a phan tiah theih a si. sac ralhrang nih khangh le hrawh ruangah Kanbalu peng Ngiangkum khua cu a ciam dih. Sakain ram Kanbalu peng Ngiangkum khua cu sac ralhrang nih August ni kul le nihnih zanlei suimilam pali hnu hrawngah an khua ning in an khangh i a ciam dih tiah khuami hna nih Iangkum Khetit ah an chim. sac ralhrang pawl nih Ngiawngkung khua cu August ni kul le nihnih zinglei suimilam pahra hrawngah meithal puah pah bu in khua chungah an lut i mipi thilri le innlo hna cu an duh tipaoh in an tuah i an hrawh dih hnuah zanlei suimilam pali hrawngah an khua ning in an khangh tiah theih a si. Inn an khangh lio ah hin kahdohnak zong a um lo. Meithal puahpah in khua chungah an rak luh caah khuami hna cu kan ning in kan zaam hna. Hliam a tuarmi an um le um lo zong kan thei lo. An tlaihmi hna an um le um lo zong kan thei lo. Khua cu a ning in an khang dih, tiah khuami pakhat nih a chim. Kanbalu peng chungah sac ralhrang nih atu tiangah khuate sawmthum renglo an khangh cang i an umnak hmun ah kir kho ti loin ralzaam zong an karh chin lengmang tiah theih a si.
LCB an zohtu le ngaitu nan zate cungah kan i lawm.